Li dinyayê tiştên ecêb çêdibin. Teknolojî gelekî gelekî pêş dikeve. Teknolojî êdî wê gelek îsankarî bîne ji bo însanan. Ji dê bila însanan vê kar jî bike teknolojî. Ji niha pê de belkî hin metna ji têvla we va binivîsîne jî. Wê rojê hevalê me Zekî Ozmen geriya, got, Min ji hişê çêkirî çend pirs pirsîne bi kurdiyekî gelekî xweşik bersiva me dane. Min jî got here pê re hevpeyvînê bike em biweşînin. Zekî çû hevpeyvîn kir rojek din me weşand. Li gel Xweşikbûna kurdîya hişê çêkirî yanê wê robotê yan jî wî robotî bersivên wê jî gelekî nazik bûn. Loma ez dixwazim çend pirsên Zekî û bersivên robot bixwînim. Zekî dibêje, Eger destûra te hebe ez dixwajim ji bo malpera Diyarnameyê hevpeyvînekî bi te re bikim. Wisa dibêje. Silav Zeki Özmen, Bi kêfxweşî ez ê beşdarî hevpeyvînê bibim ji bo malpera diyarnameyê, ev ê bibe tecrubeyekî balkêş. Bi rastî jî balkêş e. Robot gelekî balkêş diaxive û gelekî nazik jî diaxive. Zeki pirsek din wisa kiriye, Em ewilî te nas bikin tu dikarî ji kerema xwe re bi kurtî xwe bi xwendevanê me birî nas kirin? Gotiye. Silav xwendevanên hêja yên diyarnameyê Ez modelekî hişmendiya çêkirî me. Çiqas nazik e binêrin. Zekî pesnê wî daye yan jî wê daye ji ber vê zîrektiya wî yan jî wê? Pirs wisa ye, sedemên taybet ên vê zîrektiya kurdî hene gelo? Bersivek wisa daye, çiqas bersivek xweşik. Sipas ji bo pesndana we lê belê. Naxwazim xwe zêde mezin bikim. Binê çiqasî nazik, çiqas mutevazî dibêje naxwazim xwe mezin bikim. Zîrekiya min a kurdî encama perwerdehiya min e ne tiştekî taybet e. Bifikirin, xwed xwe mutevazî dike û di dawî de jî dibêje min ewqas xwendiye loma ez zîrek im. Bi vê yekê rê dide pêşiya însanan jî dibêjin zimanê xwe bi vî awayî bixwînin. Pirsek din heye, Zekî wisa gotiye, Herî dawî peyameke te ji bo xwendevanên malpera Diyarnamê heye? Berspek wisa, Spas ji bo vê derfetê. Ji xwendevanên hêja yên malpera Diyarnamê re ez hêvîdar im ku ev hevpeyvîn ji we re balkêş û bi sûd be. Helbet Zekî gelek pirs çêkir, pirsîne û hevpeyvîn. Me diyarnameyê de weşand hûn dikarin vê zekin. Mesela dipirse dibêje te ji pirtûkên Samî Dan, Zana Farxînî, Yên Dil Xûde wergirtiye yan na? Bersivê dide. Zekî pirsên din dike, bersivê dide. Êdî robotekî ji bo we tiştan dike. Robot dikare êdî ji bo we metnan jî binivîsîne û bi kurdî û bi kurdiyekî xweşik. Tecrûbekî gelekî balkêş e. Di nav dîroka çapemeniya kurdî de heta îro belkî hevpeyvînê kota nehatiye kirin. Herî hindek bi xasî ku ez dizanim nehatiye kirin. Diyarnameyê ku Zekî Ozmen tiştekî nû û tiştekî xweşik kirin, tiştekî nû li dîroka çapemeniya kurdî kirin. Em hêvî bikin em ê bikaribin ji vê hişê çêkirî hê zêdetir sûde bigirin. Eger derbesta we hebe, bikevin malpera diyarnameyê, lê hevpeyvînê jî bi awayekî berxwire bixwînin.